Sumer, Misir, Maya, Çîn di berhemên olî yên hemû şaristanên kevin de her dem teşeyên mîna hev hene. Xwedayên ku ji wan re zêr û xwarin tê pêşkêşkirin, Hinek ji wan mîna nîv mirov û nîv ajalî hatine sêwirandin. Lê belê di gel vê yekê jî îhtimala ku heman tişt in nehatibo bîra tu kesî. Heta ku hin tabletên Aydin Sumerîyan derketin holê. Ku Sumerî bi xwe mîna destpêka hemû şaristaniyan tê qebûl kirin. Di metnên Sumeran de hin beşên weke Anunaki tên binavkirin û wateya wê weke pênciyên ji ezman da dikeve tê xwendin. Di metnan de tê qal kirin ev heyînên ku ji ezman da dikevin tiştên nizanin nîşanî mirovan didin û beramberî vî tiştê jî tê qal kirin ku cewherên giranbuha xwazin û zêr histandin e. Heta ev heyîn di hin demên diyarkirî de da dikevin cîhanê. Pergalê diguherin û dîsa vedigerin. Sumerî di warê astronomiyê de pir pêş ketibû û zanyariyeke wan ya zêde hebû. Ango dikaribûn gerestêrk û stêrkan ji hev cihê bikin û tevgerên wan bişopînin. Mohreke ku dikeve dewsa şana navê ku ji aliyê rêvebirên Sumerî ve tê bikaranîn heye. Li ser mohrê sêwirandineke aydê pergala rojê ku Pênc sed hezar sal berê hatiye nexşandin heye, lê belê bi cudahiyeke. Hejmara gerestêrkan ji yên ku em dizanin yek zêde ye. Gerestêrka ku wek zêde tê qebûlkirin, cihê jiyana Anunnakiyên hatiye destnîşankirin e. Heta dibe van tiştên ku hê nû bi teknolojiya dawî em hîn bûne, Haya Sumeryan jê hebû jî bi rêya Anunnakiyan ku ji vê gelestêrkê hatine pêk hatiye. Wisa ye ku nivîs, pergala hiqûqê, çerxê, hikûmet, parlamento û gelek cure derman û herwekî din yekem car ji alî Sumeryan ve hatiye dîtin. Li gor nivîsên di metnan de pêşketina wan bi saya Anûnakiyan e. Şaristaniya Sûmeriyan li mezra botan ango li Kurdistana niha jiyane. Digel vê yekê em bi rastiya Anûnakiyan re tenê li vi rû bi rû namînin. Şaristaniya Maya ku bi hezaran kîlometre dûrî vir li Amerîkayê ye, Û dîsa gelek aliyên wê yên nepenhene jî weke hev û metil hişte. Arkeolog ango şûnwarnas di hin xebatên parlemîna Amerîkayê de bi hin peykerên ecêb rû bi rû man. Peyker her çiqas bi hezaran sal berê hatibin çêkirin jî Li ser wan cilên astronotan ku di roja me de tê bikaranîn hebûn. Bi we jî mirov dikare vî tiştî mîna hêmana xeyalekê vebêje. Kîjan xeyalperest dikare cilên astronotên ku ew dê di pêşerojê de were li xwe kirin, Wisa diyarkirî xêz bike. Ev heyîn civakên ku lê dijîn şaş kirine û mirov wan weke xweda pejirandine. Şopên Anunnakiyan li cîhanê bi Maya û Sumeriyan ve ne sînordar e. Dîsa dirûvên ecêb ku îroj weke nîşaneyên nazî tên zanîn û li Amerîkaya Başûr ve hatiye keşfkirin yekser, li seyûrandinên Anunnakiyan tê. Bandurovên ku li lûtkên çiyayên bilind û di navendên çolixtanên mezin de hatine xêzkirin, bi armanca ku dengê xwe bigihînin heyînên li asîmanan hatine xêzkirin. Tişta herî balkêşî ev e ku nîşaneyên nazî yekser dişibe şêûrandinên Anunnakiyên şaristaniyên Sumer û Mayayî. Şaristaniyên ewqasî dûrî hev, Bi heman fikarî ji bo heyînên ji asmanan dadikevin vê tiştê dikin. Gelo ev bi we jî balkêş nayê? Sêwirandina xweda bi vegotineke nêzî Anunnakiyan bi awayeke nêvî mirov û nêvî ajal hatine çêkirin û dîsa jî heke rasthatin be ev hemû şaristaniyên ku ev bawerî lê heye di serdemên xwe de bûne Civakên herî pêşketî, mîna şaristaniyên Misir, Sumer û Maya di hemû şaristaniyan de jî bi gelemperî ji hemû şaristaniyan re xwarin û zêr tê nezirkirin. Di şaristaniya Misiran de gelek sêwirandin bi vî awayî hene, lê belê Anunakî çima hatin dinê, Metnên Sumerî aşkerê ketîne ji vê pirsê re. Li gor metnan, ji ber ku zêr li gerehtêrka Anunnakiyan kêm e, ew cîhanê hilbijartine. Em dizanin ku zêr di gelek warên zanistî de tê bikaranîn. Mînak, dibe ku xwestibin gerehtêrka xwe ji tîrêjên rojê yên nebaş biparêzin. Ji bo tedawîkirina nexweşiyan jî û disa ji ber ku Raguhêza herî bileze dibe ji bo sererast-kirina asta germahî û rojê jî xwestibin. Weke zanistî îro em vê dizanin ku tozên zêrê û gelek hatine biçûkkirin dikarin tiştekî mîna tewqa hewayê ava bikin û ev tebeqe digel tîrêjên rojê yên xetere Gelek bandorên neyînî jî biparêze. Heta di roja me de xebatên mîna vê ya jî tên meşandin û dîsa keşfek din heye ku zêr organîzmaya mirovan tedavî dike û hin nexweşiyan jî baş dike. Dema ku mirov li sedemên bi vî awayî dinêre, li gorî metnan Anunnakiyên ku gelek agahiyê hînê mirovatiyê kirine, hatina wan ya ji bo hatina zêran, helbet tê qebûlkirin. Jixwe dîsa li gor metnan temenê Anunnakiyan gelekî dirêj e û ev tişt bi saya zêran e. Sumerî gelek xwarin û zêr pêşkêşî xwedayên xwe kirine. Heman bawerî di şaristaniyên Misirî û di Mayayan de jî heye. Heta wisa ye ku Firewnên Misirî dibe ku mîna ku ji Anûnakiyan hîn bûne, dema ku radikevin, rûpoşên ji zêr datînin ser wecihên xwe û di jiyana xwe ya rojane de jî toza zêr li ser laşên xwe didan. Dibe ku li gor rêza stêrk û gerestêrkan amadekirina pîramîdên ku Gorên fîrewnên Misranin bi Anunnakiyan ve girêdayî be. Ya balkêş ev e ku şûnwarnas berî zaynê sê hezar salan ango ji roja me pênc hezar sal berê li dora çemên Dîcle û Firatê hin jêmayên derheqê derxistina zêran keşf kirin. Baş e, şaristaniyeke ku hê nû Çaxê piştgiriye bi zêran çi dikir gelo? Li gor wesiyeta Ramsesê Sêyem yê Fîrewnê Misirî, daxwaza dawiya hukimran ji werîsên xwe re, di dokumantê de nexşeya xwedayan ku dema paxir û zêr derdixin hene. Şûnwarnas çûn cihê ku li nexşeyê tê tarîf kirin. Li vir bi rastî jî cewherên kevnare hebûn. Lê belê, di derheqê zêran de rastî tu şopî nehatin. Vekolanên ku hatine kirin encamên awqat bandorker derxist holê ku helbet li mirovên zanyar ket. Tu navê zêrên di madenên kevnare de bi deh hezaran salan berê hîn berî Misra kevin hatibû derxistin û lêkolînerên Anunnakiyan li ser van hemû encaman gihaştin vê tezê. Hinek berê mirovan hundirê gerextirka me bi piralî vala kiribûn. Lê belê çawa? Li Spanyayê, Îtalyayê, Maltayê, Ukraynayê û Bulgaristanê bi pîvekeke gelekî mezin durûvên eşkere û şopên bi dirêjahiya kîlometreyan heye. Mirovên zanyar gotin ku ev şop aîdî wesayîtên ku baran hildigirin. Helbet ev jî tezek bû. Ew zêr di serî de dibe ku hemû madenan bi wesayîtên xwe biribin. Rastiyeke balkêş heye ku di metnên Sumeran de behsa derxistina madenekî weke kebireke şîn ku nexweşiyê ber bi lav dike tê kirin. Kompanyayeke uramyûmê di salên hefteyî de ji bo derxistina uranyûmê li Afrîkayê dest bi xebatan dike. Lê belê têfeqkirin ku rêjeya uranyumê li gor hesabê gelekî hindiktir e. Divê encameke wisa dernekete holê, ji ber ku hesebandin pê kêmasî hatibûn kirin. Li ser vî tiştî, kompanyayên madenan ku ji berê da li vir li ser derketina uranyumê vekolane, dîtin ku bi milyonan sal berê Rezervên uranyumê hatiye qedandin. Ev çawa wisa dibe? Bi milyonan sal berê kî dixwaze uranyumê bi dest bixe? Tişta herî balkêştir jî, cihên ku ev maden lê hene di metnên Sumeran de rastî yek ji wan rêgehên ku Anunnaki tê de derbas dibin tê. Kevirê şîn ku di metnan de derbas dibe û cihê wî tê tarîfkirin û nexweşiyê belav dike, Tam jî ev uranyum bû. Li gor metnên Sumerî, Anunnaki ji her çend hezar salekê ji bo hin pê dibên xwe tên cîhanê. Her ku tên jî bi agahiyên ku hînî mirovan dikin, çirayeke li ber mirovahiyê radixin. Mînak, mirovên zanyar li aliyekê dîskekê ku li hêla daristanê Kolombiyayê ye û aydî şeş hezar sal berê ye, keşedana pitika di malzaroka dayikê de, aliyê dinyê dîskê de merheleyên dabeşkirina şaneyan dahurandine. Agahiyên mîna vê di metnên Sumeran de jî heye. Mirov nizane bê Anunakiyên ku mirovên zanyar wan mîna Fedayên kevnare bi nav dikin, lê belê li her derê gerek têrka me hebûna şopên wan, êdî ji ber ku bûye tezeke ku nikare were pûçkirin. Wê berdewamiya vê meraqê were ku bê anûnakî kî ne û dibe ku beşek ji wan qet neçûn û dîsa li gor metnên Sumeryan hinek ji wan anûnakiyan li cîhanê man û mîna reptilanên ku weke nîm mirov û nîv feldayî tên binavkirin, li dereke cîhanê jiyana xwe didomînin.